Helai hi balu kai an ti chu kan lo thleng ta a vawiinah khan nilengin eh, Mizoram khawthlang tawp ah te kan kal a kha kan lo hmuh tak ang khanin ah, khunglai vel ah te kan en a tin tunah hian helai hi balu kai a ni a kawngpui khi khilai mai khi a ni a kawngpui atanga hla vak lo ah hian ten ke kal thlak theihin Tia helai balu ho hi quality a tha hle mai a uh, balu hi trip a engzat ngin thal thin tlangpui ain alo meter zali somnga ten zali te kan pe mo o e a meter in mo o meter sa tin ni khata hian in engzat tingin lak thei thin tlangpui

Eeh a balu hi hei a ro deuh phei chuanin a var deuh sur dawn a ni maw? An balu hi hei hi Mizoram a quality tha pawl tak a ni an ti a hei ih a fai khawp mai a thianghlim viau mai a eh chutiang ang chu helai balu kaiah hianin balu tha em em mai quality tha em em mai hi a lo awm reng mai a ih. hei special report kan han siam nghal a helai chuanin he lui hi luang dul dul a hi tunah hian a nu viau mai a ih a luia hi langkaih kan tih mi kha aw helai hi langkaih an tih a kha a ni a eh a a rawn thiar chhuahna pawh hi a hla lutuk lo a khulai kam mai atang khuanin. a ni mai a lawng a lak pawh kha ngai hran lo a ti rawh ngai lo e mahse zuli luh kha ngai nga ti rawh ngai chu lo ngai a sira mi vel khu ni mai mi a ka ma ron len khu em in do a chuan a lo kha so so tiang hlan sang so kan vit bura mo le mo chumi chuan chut em kan da a eng hei hi a lak lai hi chu chu an chhin lawk ang hiang aw tunah hianin hei emin an rawn phur chhuak a an rawn phurna hi ka han ka langa kan han la chhin dawn ni aw hei tunah pawh hian an rawn phur mek a hei em em hianin tianin awlsam em em hianin an rawn phur a Tunah hianin tlangval rual ah sum hai luhna awlsam tak mai a lo awm a hei henglai te pawh hi balu vek hi a ni mai a quality tha em em mai hi eh a lak dan chu tiang khuh a ni mai a tiraw tichuanin eh khu khu in ihh-- Eng nge ni thing thuthleng ang deuh stool ang deuh hlek hlek aw hetiang ang hi maw hlan sang in tih maw hei hi aw hetiang hi an vit phun a tichuanin a khawi laiah hian nge em kha in dah tak thin e e e suah dur in ti khuan a chhung a mi kha an ning lo mai a an ti suah suak chhuak mai a maw a aw ti hian en hnai deuh ila hei tunah hian la mek a.

A lo in thi thlawrh a, tichuan a khah ah khuan far tluk tluk in a rawn phur chho ta. Tichuan ih. Eng chah tin maw em khat khu. Em sawm pali za. Em sawm pali za in an phur chhuak ta a. Chuan an hralh leh naah chuan in meter ah hian ah. Dinga leh zali. Dinga leh zali ret in. e an chhalh chuak leh ta ni um takina zuk thur vang vang tlak ani a balu hi tian han khoi la e ame a atla atril le vek kuta hian hei a bal kai tur pawh awm lo te tiang khop chuan a chang tha ve ani khinglai a balu kan hmuh dang te chu e tuiah pawh han chela anu a bal a thli a lei a kha tam thin a Hei hi erawh chu tia han khawih hianin a chang tha tih hriat a ni. A mei ham mai. Le kan lawm e. Lehkha ti zawng kha tun tum sunrise special report atana kan han buatsaih theih chu a ni a. Kan lo lang leh thuai ang. In lo like vek dawn a nia. A hnuaia button ah hianin in lo hmet ang a.